Selamat malam begulai enggau aku baru ini manang ba ruai channel youtube aku iya nya ini manang Doraemon jerita kitai baka ke sekali tu endang iya baka selama. Ini mai ke kitai jerita antu. Nyadi jerita antu tu datai ari aya apai. Jerita tu mega diberi iya nama Antu Kamba. Jerita tu jerita antu kamba tu amai kala nyadi ba tubuh aya apai enggau kaban iya ke benama ke diberi kitai nama Riki. Tang sebedau kitai nusi jerita tu, aku mai kitai ngelawa page muabu Aya Apai tau laban ba ba muabup iya, iya mayuh bekunsika utai tumbuh, jelu enggau ke bukai. Nuraika kitai mayuh macham jerita antu ke bedau sempat dipansutka ini maning. Aya Apai tu sigi enggai ditemu nama amai, nya alai aku ngangauka iya semina Aya Apai aja. Nyadi ini. Deka ngemai kita ngelansa mimit bekaul enggau antu kama au. Uh, enti semua kita deka nemu enggau silik agi nama maksud antu kama tu, kita ulih uh, meda ba page mua bup Aya Apai au. Aku bisi ninggalka kita link. Link pej mua bup Aya Apai tu ba deskripsyen baruh dia. Uji peda kita lagi. Enti semua bala uchu semua bisi ninga munyi nyawa ini tu penat-penat mimit sigi gaya iya meh nya au. Aa kitai berandau bekawa antu kamba au. Nyadi antu kamba tu antu ke suah amai nesatka orang lebuh maya bejalai sebelah baba sebelah kampung puang. Nyadi pemesai antu kamba tu semina mesai anak mit ke beumur lima taun. Penyelai iya, kaki Entu Kamba tu tunsang baka kaki anak patung ke udah dipusin kitai ke belakang. Bukan nya iya tadi. Entu Kamba tu iya nya enda munuh. Iya semina meri kitai tesaat aja. Bisi nya tesaat sehari dua, bisi nya tesaat beminggu-minggu sampai ke bulan-bulan. bebulan-bulan. Semakla orang ke tesat nya nadai peneleba lebuh mayuh ke bejalai ba Kampung Buang. Nya alai orang ke tesat nya ulih tesat lama agi. Nyadi kitai uhh neruska cherita kitai au ke dibantai ke ayo apai ngagai kitai ke dikirumika kitai. Nyadi ba taun dua ribu enam lebuh iya tu ke cuti Sam laban iya apai tu maya nya agi nampung sekula tinggi ba Unis Universiti Institut Pengajian Tinggi ke bisi ba Kuching ke udah dipelabuh ke orang ba taun nya ba taun dua ribu enam. Iya apai tu. Agi biak iya baru beumur lapan belas taun maya nya. Nyadi, ayak apai tu berunding deka mulaika diri ke rumah panjai ba Kenawit dia. Dia deh bisi siku kaban ayak apai ke bebansa Melanau deka enggau iya pulai ke menua. Nyadi, menua apai tu ba Kenawit. Kitai meri kaban ayak apai tu nama Ricky baka ke disebut aku dulu sebedau aku nusi ke cherita tadi. Nyadi nama Ricky tu ukai nama amai iya nya semina nama kelulu aja. Nyadi Ricky tu madah ngagai apai enti nyambut hari raya ke deka datai. uhh Ricky tu deka ngemai ayo apai pulai ngagai menua iya ba Mukeh laban bisi bala laban bisi bala iya ke megai adat Islam tu bisi pulai ke menua sida. Nyadi Ricky tu tadi megai adat Kristian. Ninga Ricky munyi nya aya apai tu tadi pun semina tuchum nanda ke iya setuju setuju enggau runding Ricky ke beduruk pulai ngagai pangan ngagai menua pangan diri. Pagi nya Ricky tu tadi tumu iya dani laban ke gagit deka meda menua iya apai. Ricky tu mega ngembuan pengingin ati deka meda rampa menua enggau Ai sungai ti chiru ba menoa aya apai. Tambah mega, aya apai tu suah amai nyerita ke Ricky rampa menoa sida iya. Nya meh ngasoh Ricky tu makin gagit ati agi ka meda ka meda utai ke dicherita ka aya apai ngagai iya. Laban kampong puang agi mengkang dijaga enda dikechau jari mensia ke bama. Semina bambi ulih ari asil nyual kayu balak. Tiket bas udah mega dibeli tumu seminggu sebedau seduai iya bekeja ngena bas pukul sepuluh pagi ari Kuching ke Sibu. Sepengudah ke datai ba Sibu, seduai iya alu nepan Spris nuju ke Kenawit. Sangkai ba Kenawit, sambung baru ga nepan perau sepengelama tujuh ngagai lapan jam laban ke. Mudik nengah ai Batang Rajang nyentuk ke datai ba patik Batang Rajang, dia sida iya lalu tama sungai. Ngulu ai sungai nya, sida iya pen lalu datai ba rumah panjai ayo apai. Nyadi ayo apai enggau riki ke pulai tu, iya enda madah ngagai aki enggau aki embuh ayo apai. ke ba menua. Aaa laban aya apai tu deka beduan aki enggau aki embuh iya deh. Seduai iya pulai nya nepan perau sida serumah ke bisi undur ke pasar. Ricky tu tadi dipeda aya apai naka pengaga ati lebuh ke udah datai ba rumah panjai iya apai. Pengaga ati Ricky tu berupai meh dipeda ari mua iya. Maya ke udah sangkai Ricky tu tadi sigi udah jempu manah iya. laban ke baik mandik ai sungai. Nyadi aya apai tu udah mekat riki enda ngasuh iya kelalu tumu mandik ai sungai ngagai ke chelap. Piho ko nya tadi, tang meh riki tu semina tuchum aja merening aya apai. Aya apai tu nemu kaban inya benung ngenat ke penyelap. Nya meh kenu ko aya apai, riki tu tadi nyau gegetau baik kelalu chelap. Lebuh aki ayo apai meda ayas iya, aki ayo apai ke benung nganyam seladan maioh nya enda tekenyit meda penatai enggau meda penatai ayo apai enggau kaban iya. Aki embuas menda tuchum aja. Aki sigi nemu iya datai laban malam tadi aki bisi mimpi meda siku bunyang bujang berani datai. Pia ko aki embuah ayo apai tu tadi beduan iya. Ke bendar iya, aye apai kitai tu enda angai sigi pulai ke rumah panjai belama pun meh bisi pemisi. Enda agi aye apai tu tadi pulai ngagai rumah apai ngau indai ke ba negeri. Laban aye apai ke ada lalu besai ba rumah panjai nya alai aye apai tu pedis ka begulai enggau orang ba nengeri. Nyadi ke batang iya amat, aye apai tu sigi rindu pulai ngagai rumah panjai laban. Iya ulih bejalai sebelah babas, sebelah kampung, bejalai nimbek, begiga ikan enggau mayuh agi meh pengawa uh, ba rumah panjai ke dikerindu kaya apai. Aki, ni senapang kitai aku kan uchi iya. Laban malam nege aku enggau Riki ka bejalai nimbek malam nege. Ni aki embuh deh. Laban ke nadai meda ayas aki embuh iya dia. Aki embuh deh. Udah bemalam ba langkau Maidin. Ari minggu sigi nyin ila baru iya pulai. Pia ko ake iya apai. Madah ngagai eh madah ke iya seraya jari iya nunjuk ke senapang patah deh kait ba sukut dinding. Udah ketemu makai malam nya, dia deh iya apai enggau Ricky tu tadi. Alu nurun bejalai nimak malam. Seduai iya ke nurun tu tadi urung iya pukul lapan malam ari rumah panjai ngena perau panak. Angkat Ricky ke enda tentu nemu merau tu semina bemain ai ba tisi perau nya. Lebuh maya perau aya apai enggau Ricky tu mudik kulu ngelaban arus ai. Aya apai tu semina ke tawa aja meda ulah kaban iya Ricky baka ke nembiak bemain ai. Aya apai tu tadi majak ga berati ke utai ba sebelah babas dia engka te bisi tepeda ke mata jelu pia ko iya tadi. Kenu ko anak ati aya apai tu tadi seduai ke bejalai nimbak malam nya semina deka bejalai ngiga. Jelu ba ai besai aja enti seduai tama anak sungai lalu bejalai kaki ngulu anak sungai enggai ke kaban iya Ricky tu pedis ka bejalai laban Ricky tu ukai orang ke bejalai sebelah kampung deh nak baka iya apai nyadi inya meh keterubah Ricky tu enggau bejalai ba sebelah babas. Datai ba emperan siti dia deh iya apai tu tadi meda mata jelu enti ditenggau ngena lampu pichit pala mata jelu nya bechurak ka bebiru. Tang enti ditengau ngena lampu kebait, mata jelu nya bechurak urin. Aya apai tu sigi ngadang jelu ke deka ditimbak iya nya endang iya jelu kijang. Laban mata jelu nya sigi mata jelu kijang. Nya iya pia ko aya apai bejako dalam ati iya pun lalu aya apai tu pun lalu ngasuh Ricky madam ke pichit pala engai ke jelu nya peda meda senayau seduai. Udah lambu bicik Ricky ke padam, ayah apai pen lalu ngelempay ke pugu senapang ba tanan bau. Iya pen lalu numat ke ruas ujung senapang nya ngagai mata jelu kin. Nadai beleman orang menua sigi te sigi tai penimbak empu. Dinga te tarrrrrrr ko munyi aruah letup senapang ba kampung puang. Unggal, nama babi timbak dek? Pia ko Ricky tu nanya. Unggal, uji deh ngabas ngagai tuju utai ke ditinjau aku nyin. Alu bai deh duku. Udah nya kin deh ngambi jelu ke ditimbak aku tadi. Pia, ku aya apai madah ngagai Ricky seraya aya apai tu nyangkaika perau nyangkaika perau seduai aba kerangan. Udah perau. Ke sangkai, ba kerangan riki tu tadi pen alu lengkas nuju Kijang ke ditimbak aya apai tadi. Udah riki ke datai ba nalan Kijang ke ditimbak aya apai dia tu manjung riki. Yahoo! Akih. Tu bulih payau. Aa nyadi payau tu ke rusa. Nyadi Kijang nya dikumbai riki tu payau. Nyadi kedua balik nama rusa tu payau baka. Uduk bisi orang nyebut iya anak Nui, Nu anak Nui tauka Nui tauka Ukui. Enti Ukui ku Cina nya ke kura. Enti ku bala tanya ku baru. Baka Jugam bisi orang nyebut Jugam nya makup. Ukai payau nya tuan. Ricky oi pia ku ayak apai tu madah ngagai nya. Nya meh ke dikumbai orang Kijang, jelu Kijang. Pia ko ayo apai madah ngagai kawan iya Ricky. Pia. Kumai ku payau meda baka ke sebaka, pia ko Ricky seraya ke uh, ngema Kijang lalu dipanggai ke iya ba perau. Seduai lalu nerus ke pejalai uh, duai nerus ke pejalai duai baru. Seduai iya lalu ngulu ai. Sebedau nya ayo apai tu tadi bisi uh, mekat Ricky enda ngasuh iya rauh belah kampung. Ukai baka kitai meda orang bukit main bul pun deka ati ira rauh. Ba belah kampung puang anang baka kera ke makai belachan. Anang baka kera kena belachan. Pia ku aya apai ninga iya apai madah ke iya munyi nya. Riki tu tadi semina ira rising ketawa. Aya apai tu tadi pun semina muchau dalam ati aja meda ulah kaban iya nya. Malam nya. enda nangkap ama laban seduai ke ngena perau ngai keribat semadi meh enti seduai ke bejalai lalu tama sebelah anak sungai baru duai ulih nangkap ama. Enda beselang lama dia deh aya apai tu tetengau sepasang mata ke besai agi. Tu baru mata payau pia koya apai bejako dalam ati iya pen baka ke dulu tadi ngasuh Ricky tu madam ke lambu picit pala iya. Sigi enda beleman tuat ke senapang dinga tarrr ke munyi auh letup senapang sekali da agi munyi. Awah letup senapang malam nya ba dalam kampung puang sereta enggau munyi jelu ke lari je munyi jelu ke besai lari. Angkat rusa ke ditimbai aya apai nya tadi enda alu mati tekala nya. Aya a aya apai alu nyangkai ke perau seduai iya ba kerangan. Aya apai alu ngasuh Ricky tu tadi nganti ba perau laban aya apai tu deka nyidi bekau rusa ke ditimbai iya. Enti semua aya apai tu ngemai Ricky nyidi baka rusa nya dek deh pejalai seduai deh ka lama laban ke Ricky tu sigi ukai orang pengasu baka ya apai deh tambah mega aya apai tu irau enggai ke rusa nya nyu majak jauh alu pedis ya ka nyidi baka rusa nya sebedau aya apai deka mupuk nyidi rusa. Iya mekat kaban iya Ricky ngasuh nyaga ulah lebuh maya ke ba agi ba kampung puang maya nya. Enda lama udah nya, aya apai ke nyidi rusa nya pen tetemu ke bekau darah rusa ke ditimbak iya dulu tadi. Nyadi bekau darah rusa nya dipeda aya apai tama ngagai siti anak sungai. Enda jauh ari nya, dia aya apai tu meda rusa ke ditimbak inya tadi tegalai. Sigi udah nang kebut agi. Rusa ke ditimbai iya apai nya chukup iya pemesai kenu ku iya. Tanduk rusa nya bechabang enam. Iya apai tu tadi alu netak pala rusa nya. Pala rusa nya pun alu dibai ke perau kian dulu. Jadi tubuh rusa nya ditinggal ke iya dulu. Enti iya udah ngangau ke riki ba perau din, Udah nya baru seduai iya ngambi tubuh rusak nya pia ku anak ati iya. Nyadi, nyau meh iya apai tu tadi ngangau ke Ricky ba perau din. Nadai ga Ricky tu nyaut. Lebuh maya apa iya apai tu datai ba perau, dia iya nadai meda Ricky tu ba perau agi. Iya apai tu tadi pun bejangka engka Ricky tu tadi ke mi. Aaa, tang. Nyau ka setengah jam maya apai tu nganti Ricky ba perau. Tang tang meh. Ayah Ricky tu nadai dipeda. Bemacham utai ke dirunding aya apai ke nganti tudah Ricky ba perau nya. Aya apai bejengka Ricky tu labuh ka ai lalu lemas meh. Tang enda patut ga reti tu lemas. Tambah mega iya nemu nyemerai agi pen ai meh iya nya enda entu deras amai. Aya apai tu tadi pen nyau pandak runding iya nyau irau ati. Enda nemu nama utai ke ka digaga iya agi. Ai mata nibuh kira sigi udah lama nayo. Aya apai takut tambah mega irau ati. Nama meh utai ke nyadi ba baki ayo malam nya. Ayo apai ngenung e enggau ai mata ke pa deh nyebut sigi udah labuh. Ka penda ayo apai tu tadi ngeringka ati diri. Iya mega enggau naka ulih ngingatka jaku ajar orang tuai ke madah ngagai iya. Ayo apai tu tadi pun lalu angkat ari perau. Iya lalu beratika bekau kaban iya riki. enggau naka ulih. Apai tu tadi beratika bekau riki ba kerangan ba sebelah kerangan nak nyadi enti kitai meda bekau orang ba kerangan tu chukup pun medis iya naka pun medis lebuh kitai ka beratika bekau orang ba kerangan deh laban batu ke bebatu tambah mega bisi batu mit nyentuk ke batu besai. Tang aya apai ke nyidi bekau kaban iya enda nyerah ngapa. Nyau pengelama aya apai ke nyidi bekau kaban iya Ricky, aya apai tu tadi alu tetemu ke bekau kaban iya. Nyadi bekau Ricky nya dipeda aya apai tu niki ke tebing ai lalu nuju siti pun kayu ke besai nyadi pun nyadi bekau nya lenyau naka nyaja. Tepuas-puas bepeling. Ngiga bekau Ricky, aya apai tu tadi alu nuduk ke diri iya. Seput nyau sendat lebuh ke disintak asai iya bai ke kelalu lelak, takut sereta irau ati. Lebuh ke duduk ba baruh kayu ke besai nya, dia aya apai tu tadi ngaie-ngaie daun sebelah nya. Lebuh iya ngaya-ngaya daun dia, ayak apai tu bisi tepeda ke bekau anak mit. Layak lama ayak apai tu berati ke bekau nya. Kepuas-kepuas kepuas-puas iya berati ke bekau nya, ba dalam ati ayak apai tu sigi bejangka Bekau nya sigi bekau anak mit. Nyadi bekau anak mit nya tadi dipeda aya apai tu nuju ke perau seduai ari kikin. Anak sapa ke bejalai malam-malam ari baka tu. Udah ga kediri aja ba tengah tengah puak kampung puang baka tu. Pia ku aya apai bejaku kediri dalam ati. Aya apai tu tadi ngenung enda lama iya. Meda bisi baka warna mit ba puak kampung malam hari. Bebuas iya ke berunding-berunding. Apu. Anang nang tu meh ke dikumbai orang antu kambok. Ke ditu ke suah ditusi sida aki. Pia ko aya apai bejaku ke diri dalam ati. Meda utai baka nya aya apai tu tadi penalu ngangau ke kaban iya Ricky enggau naka iya pemesai nyawa naka pengingal ba dalam kampung puang ding. Tang Ricky tu tadi nadai nyaut iya. Aya apai ti ingat ke jaku aki mbuh iya. Enti ngiga orang tesat, bisi meda baka warna mit. Baju gari mesti dikalih ke magang. Enda tinggal mega tanjut dalam. Aya apai lu ngalih ke gari iya. Aya apai mega. Nyidi bekau nya tebalit laban kaki antu nya ke tebalit deh tunsang. Enti bekau antu kamba tu dipeda bejalai ke mua kitai dia deh antu kamba tu bejalai ke belakang kitai baka nya iya tadi. Nasib meh iya tu sempat ngingat ke jaku aja ake mbuh iya lebuh ke bejalai sebelah kampung sebelah babas. Lebuh iya apai tu meda jam ba lengan iya. Jam maya nya sigi udah nunjuk pukul satu dini hari. Alu ngingat ke semua jaku aja ake embuh iya. Gari semua dikalih ke apai tu magang baka ke dipadah ke ake embuh iya. Nyadi apai tu nyidi bekau kaban iya enggau. Kaki iya nemit nya tunsang tekalih. Enti tadi aya apai tu nyidi bekau kaki nya baka selama baka kitai nyidi bekau jelu uhh lurus ka aja kan. Nyadi ke sekali tu aya tu nyidi bekau nemit nya tunsang. Kepuas ke nyidi bekau kaki iya nemit nya dia deh aya apai tu bisi meda ayau orang duduk ba siti pun kayu ke lebat daun. Ba baruh pun kayu nya dipeda aya apai tu bis ta beresi. Sema ku jaku daun lareh pe nadai labuh ba baruh pun kayu nya. Enggau seput ke sendat nyau uji jingam ayo apai tu alu nengau ke lampu pichit iya nuju ngagai ayas orang ke dipeda iya nya. Lebuh ayo apai ke beratika ayas orang ke dipeda iya nya, dia deh ayo apai tu naka pengaga-ngaga ati iya. Nyadi ayas orang ke dipeda ayo apai tu tadi ayas kaban iya Ricky duduk minggan manah ba baruh pun kayu nya. Lebuh aya apai ke ngangau ke Ricky, Ricky tu enda nyaut. Iya mega daripada aya apai baka orang jugau, jugau, dugau, dugau iya duduk dia. Mata Ricky tu mega enda engkesap. Meda baka nya, aya apai tu tadi lalu ngalih ke semua gari kaban iya Ricky nya tadi. Baju, tanjut, semua meh. Udah iya tembu ngalih ke gari Ricky, Aya apai tu tadi alu nampar kuyu kaban iya nya. Nyepi diri empu ke ditampar orang. Akai, lapa deh nampar aku? Pia ku Ricky bejaku nyepi kuyu tu berangat ditampar aya apai. Meda Ricky ke udah sedar aya apai alu merap kaban iya enggau sesabik tanda pengaga ati. Tudah Ricky ke meda aya apai tu tadi nyau bengap-bengap tudah tuai iya. Akiah. Empai ka parai ku. Lapa deh nyabak aku baka tu. Pia ku tudah Ricky ke bejaku. Aya apai pun lalu nyaut. Rusak udah ditemu ku tadi. Pagi pegila ngemai aki ngambi iya. Ditu tua mulai kediri empu dulu. Anang wai nyerita ke nama utai. Nama-nama utai agi. anang guai bejerita. Aaa pulai dulu tu jadi seagi agi tu bedau datai ba rumah panjai aaa anang mayuh jaku pia ku iya apai tu mekat riki. Jadi tudah riki enda munyi semina natuk kepala aja taja pun iya enda nemu nama utai ke udah nyadi malam nya. Maya ke datai di rumah, jam maya nya endang iya sigu udah nunjuk ke nunjuk puku empat pagi. Aki aya apai sigi udah dani laban ke irau ke Ricky enggau aya apai laban seduai alu bedau pulai-pulai ari bejalai nimbai. Malam nya deh, aki ayo apai tu tadi alu ngintu kijang ke diul diulih ditimbak ayo apai tu. Jadi aki ayo apai nya mega berambu deka ngambi rusa ke ditinggal ke ayo apai ba kampung. Ayo apai mega madahka dini alai iya ninggal ke rusa nya lalu madahka sungai ni. Tambah mega, ayo apai tu bisi ninggal ninggal ke tanda. Awak ke aki iya nyamai ngiga rusa nya pagi pegila. Pia ku iya, kira urung iya pukul lapan pagi, aki aya apai tu alu ngambi rusa ke ditinggal ke aya apai ba tanah malam nya. Nyadi aya apai enggau Ricky tu tadi enda enggau. Aya apai enggau Ricky tu tinggal di rumah enda enggau kian neh. Lebuh maya seduai ke tembu ngadu kediri apa semua ngintu utai apa semua dia deh aya apai tu lalu nanya, Nama utai ke nyadi ba Ricky ke nganti aya apai tu ba perau lebuh nya? Lebuh aya apai tu ke nyidi bekau rusa ditimbak iya malam nya tadi. Dia deh Ricky tu lalu nusi, Ricky tu meda Ricky tu meda senayau lampu pijit pala. Aya apai udah nadai dipeda iya agi ari perau, dia deh Ricky tu tadi belagu. Dikena iya benyamaika ati iya seraya iya ke merindang ati iya ke takut. Dia deh. Enda bukai mukai Ricky tu tadi bisi meda siku apai tuai orang mansang ngagai iya ke duduk ba perau alu nyapa iya. Apai tuai nya tadi alu ngemai Ricky tu niki ke rumah iya. Nyadi apai tuai ke dipeda Ricky tu mega ngenahka Ricky tu ai kupi enggau ruti penan. Alu bedau sempat meh tudah Ricky tu ngirup enggau makai ruti penan ke diberi ke dinahka apai tuai nya, dia Ricky tu ngasaika kuyuh a. Tak berangat ditampah orang. Maya Ricky tu ke menjelak. Dia dia meda aya apai nampal dia. Rumah enggau pai tuai ke dipeda Ricky tu tadi nadai agi. Ricky tu meda diri empu duduk ba baruh pun kayu ke rinda. Kenu ku Ricky tu nusi ngagai iya apai deh. Ricky ke duduk ba rumah apai tuai nya baru beberapa minit aja. Paya apai ke ngiga Ricky tu nyau udah lebih empat jam. Aya apai lalu madang ngagai Ricky. Apai tuai ke dipeda Ricky tu tadi antu kamba. Haa. Ninga aya apai madah ke iya, munyi nya dia deh Ricky tu tadi alu. Merap, ayo apai. Ricky tu mega mida minta ampun laban ke enda mending ke jaku ai laban ke enda mending jaku tangkan ai apai ngagai iya deh. Lebuh ke lebuh ke ba sebelah kampung empu ayang enda nyaga ulai ah. Ricky enggau ayo apai tu tadi pun ngabih ke pemisi seduai iya enggau mayuh meh pengawa ba rumah panjai baka berikan, mukat, bejalai malam. Piknik enggau mayuh agi meh pengawa seduai ke digaga seduai e sebedau seduai e mulai kediri empu. Nyadi pengajaran ba cherita tu iya nya lebuh maya kitai bejalai sebelah kampung puang tauka bejalai sebelah lum rumah orang kena kala ditujah kitai enti ulih jaga meh ulah enggau manah. Anang nitihka mulut kena ditapis lebuh maya bejaku. Kedua, nyaga kaul enggau kaban diri. Keti ketiga, ngembuan penyabar ati lebuh maya napi penguji. Tau keempat, anang takut nempuh penguji laban baka malam nya enti ayo apai tu nadai ngembuan ati berani, kaul ke manah enggau penyabar ati. Kada enda ayo apai tu tadi. Kada aya apai tu tadi te temu ke kaban iya Ricky. Pia mega Ricky enti ari pun iya mending ke jaku aya apai ngasuh iya nyaga ulih lebuh maia seduai bejalai sebelah kampung puang bejalai sebelah babas tentu utai tu enda nyadi baka tu. Enda pia iya bala menyadi bala uchu. Haa. Nyadi cherita kitai naka tu dulu. Au. Nyadi naka tu dulu meh ari aku indi manang dari imun ila indi deka datai baru enggau cherita ke bukai au. Nyadi naka tu dulu meh cherita kitai baka ke sekali tu. Nya aja ari aku. Bye bye.